Duol mar NEMA komakore kod migawo mochung' ne alwora ne okumo tiyo gi jwala e pachoka tarik 28 dwe mar aboro higa gana 2017. Mae okang' mane okaw kaka yo mar neno ni orit alwora e yo makare kendo geng'o pek mane ikelo gi jwala e alwora ka luwore ni jwala ne ok nyal top. Kane awuoyo kod achiel kuom jalno mane uso jwala e okang' mane okaw mar chungo tiyo gi jwala, Kama e kaka ne oloso. Nyinga en Frederick Okumu. Ne an jaus jwala e chiro Kibweka, lakini sani auso bege mokawo kar jwala. Chikni osehinyowa kaka johala e chiro ka ahinya, especially joma chalo kaka wan man wauso jwala. Wasebedo gi thagruok kod challenges mang'eny nyaka chikni ne chak tiyo. O, achiel kuom chandruogo ne en ni iyudo ka bege gi bechgi tek malo jwala. Iyudo ka jwala mane onego bed ni wauso siling' abich, sani ka wakawo bag marom gi jwalano, wause siling' prabich. Iyudo ka jonyiewo ywagore kendo thothgi koro weyo nyiewo baggi nikech bechgi ohingogi. Kendo iyudo ka bege masani wausogi ginyalo recycle. Kauso ne ng'ato begego kawuono to kawo thuolo mabor ahinya kapok ochako oduogo onyiew machielo. Ka wadhi waro begegi bechgi tek malo kaka ne wawaro ang'owa, waro juala mosekelonwa chandruok kaduoko yutowa piny ahinya. nikech iyudo ka odiechieng' wauso matin. To en paro mane ma jogo mane tiyo gi jwala e bocho ne jonyiepo mekgi ni godo e wi okang' mane okaw mar kumo tiyo gi jwala? Nyinga en Evelyn Awuor. Aloko Kibuye ka. An ang'ado alot. Nyaka ne chak wach mar jwala kik bogo gik moko, asebedo gi wang' mang'eny. Nikech kalatas mar gaset onge joma dwaro. Kata sani ohala odok chien. Jwala ne ber ne konyowa. Juala inya bogo gimoro amora kaka wajo ma uso kat ovakado ni waboyo go ovakado. Onge ng'ama dwaro wach mar gaset ni bocho nego nikech ng'ata ng'ata kidwa boyo ne alot gi gaset jomosemule okia ni rom nade. Onge kaka inyalo boyo ne ng'ato alot gi gaset. Kiboyo alot motumo pi to oyiech. Koro wasebedo gi wang' mang'eny. Waonge ber. To bende nitie jo ohala mane orwako okang' mar kumo tiyo gi juala? Nyaka ne gol wach mar jwala, waneno ka sani environment bedo maler. Jwala ne lilo chiro kabisa, kata mana chiro ne kamoro amora ne jwala. Jwala ne ji timogo gik maricho richo, ji kete minyaga, ji kete yugi, koro yudo ka jwala ok tobi. Koro yugi ne bedo mang'eny sana, makata sani kidhi kama ikete takataka cha ibiro yudo ka takataka thim. Koro wayudo ni kara jwala ni ema nyocha lilo piny kabisa. E temo nono ka bende nitie Nitiere yore mane NEMA oyango mane dhi konyo jo ohala mane yuto margi wuok e uso jwala bang' kumo tiyo gi jwala? Ne aloso gi Migosi Leonard Ofula ma en County Director of Environment e sirikand County ma Siaya mane olero niya, Kaka uh, NEMA, nitie yorego manwa dwaro mwayudo ni wanyalo miyo jo ohala gi mondo tigo kaka uh, alternative mar jwala. jogo mantie gi kuma nitie togo nowacho ni mondo giti gi togo mondo gilos go okapu nowacho ni nitie brown papers ma inyalo tigo gima chal sukari kata mchele ma ginyalo tiyogo kaka alternatives noyie ni gibed ni ginyalo tiyo gi moko ma kaka lewni ma ginyalo loso go bags manyalo ting'o gik moko nikech lewni gin gik matow ma ok nyal ketho alwora To bende nitie pek ma ne Neema okadhe e kinde keto e tim chungo tiyo gi jwala? Pek ma noneno en ni jowa ne dwa rito mondo gine ni kaka nema nitie jogo ma mako bwatro kata e kot mondi ka dwe tiyo gi jwala. Koro iyudo ni ji mang'eny dwa mondo one gima timre mondi koro eka giweyo tiyo gi jwala. Mano achiel kuom pek ma wayudo. Iyudo jo nema watin e ground. Koro samoro mondo waluor kaka kaunti kae tetete iyudo ka nyalo kawo time mondo wanyis ng'ato ka ng'ato. To mar adek en ni ne watimo timo miluongo ni awareness creation to nitie jogo mane owinjo to jok moko nok winji kaluwore gi obed radio ma gionge go kata gazeti koro mano tabu mane wan go kaka jonema Gin rach mage ma jwala ne kelo ne alwora? rach ma jwala kelo e alwora en ni omiyo alwora bedo mochido kaluwore gi kaka iwite dho ngere wacho ni reduced anesthetic value mar environment jwala miyo dhok kata jamni tho kochame mayudo ni jamni mang'eny osetho kaluwore gi jwala to mar adek jwala chigo boite alwora to pi kawe boring kode biro dhi nyaka e nam to kosedhi nam kae to odino kuonde ma rech nyuolie to kendo iyudo ni joma koro tiyo gi rech be koro gi tabu kendo jogo be magolo pi e nam ok gibedo gi yot mar golo pi kanyo nikech intek mar pi be koro kethre Lokruoge mage mosebetie? nyaka ne kum tiyo gi jwala e pachoka. Success waseyudo maduong' kabisa. Ka idhi e grup madongo kaka supermarket sani, ok en yud kitiyo gi jwala. Ma luwore gi gik mosetimo kaka Yonema, wanyiso gi alternatives monego gitigo. Wan gi jwala aina ariyo, wan gi moro miluongo ni carrier bag mantie gi lwete kaka kata handle. Sani mago ok iyud e kuonde mang'eny ndi. Moro ma flat bag, moro ma transparent matindo ni, ema pod nitie matin tin. but ng'eny ji sani ok ti kode ma wan gi very good success ma wanyalo wacho ni is more than 70 percent Nikech waduto wadwaro alwora maler, en ting' marwa waduto mar neno ni warito alwora marwa e yono makare.